Mereba abɛka mo abakɔsɛm bi. Saa abakɔsɛm yi, yɛn mu bebree ntee da. Yɛreba abɛsua abakɔsɛm kakra afa Mfanteman ho. Menim sɛ Ɔbɔadeɛ adaworoma, mo ho yɛ. Sɛ mobɛkae a, ɛberɛ a yɛkaa Aseibu Amanfi abakɔsɛm no, ɛmaa nnipa dodoɔ no ara huu sɛ na aberanteɛ yi, ɔyɛ tenten gramoo. Na ɔyɛ geant. Na wonim sɛ Oburumankuma ɔdapagyan. ne ɔsono na wɔyɛ saa nkurɔfoɔ yi bi sɛso. Saa nkurɔfoɔ yi ase na ɛyɛ Mfantefoɔ, Oburumankumaa, Odapagyan, Ɔsono. Adɔfonom, saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa wei, ɛyɛɛ dɛn na yɛbɛnyaa wɔn wɔ yɛn man Ghana mu maa wɔtumi ba bɛkyekyeree mfantefoɔ abusua yi. Momma yɛnhyɛ aseɛ. Mmeranteɛ tenten gramo mmiɛnsa bi ba bɛpieeɛ mae Ghana asaase so. Na wɔnom de ɛdɔm na na ɛnam. Na saa dɔm yi wɔba bɛsoɛɛ. Beaeɛ bi a yɛfrɛ hɔnom Kraku. Na ɛnnɛ a me ne wo rekasa yi yɛfrɛ hɔnom Techiman. Saa nnipakuo yi, na wɔnom yɛ Akanfoɔ. Ɛduruu mmerɛ bi, wɔyɛɛ sɛ wɔbɛte wɔn ho. Ɛmaa wɔtoo saa nkurɔfoɔ yi din sɛ Fa tew, kyerɛ sɛ, ɛfa ate wɔn ho. Na wɔnom repɛ asomdwoeɛ ne asaase papa atena so. Oburumankoma, Ɔdapagyan, ne Ɔsono Wɔn na wɔdii saa nkurɔfoɔ yi anim sɛ. Wɔde wɔn retu bata. Ɛberɛ a wɔn reba no, wɔde nnipakuo yi ba bɛtwaa mu wɔ, adanse. Na wɔn faa mu ara ba bɛpiee, asen. Wɔtoaa wɔn akwantuo so ba bɛtoo, asuo pira. Saa berɛ no na asuo Pira nyɛ nsuo bi kɛkɛ, na ɛyɛ nsuo a ɛso yie pa ara. Na mmom koraa no, sɛ wobɛtwa a wonni ani anaasɛ honhom bi a ɛne amammerɛ bi a wobɛyɛ a na wontumi ntwa. Ɔdɔfoɔ, ɛyɛɛ dɛn na wɔtwaa saa nsuo yi? Na wonim sɛ Mfantefoɔ nso wɔ wɔnom nyame a na wɔbɔ wɔn ho ban, Anwanwadeɛ a ɛkɔɔ so wɔ saa nsuo yi ho no, ɛsɛ w'ani nsɛ ɔkakyerɛ koraa. Na wonim sɛ saa nkorɔfoɔ mmiɛnsa wei, ɛmu mmienu wu wɔ kwan mu. Ɔdɔfoɔ, mfantefoɔ ba bɛduruu asase no so no, ɛhefa na wɔnom dii kan soɛeɛ? Ɔfa a ɛtɔ so mmienu no, yɛbɛsua nneɛma bebree. Sɛ mekasa tia obi biara a, momfa nkyɛ me. Sɛ m'ano nso Ɛfom wɔ me kasa mu a, na mode akyɛ me. Mepaw kyɛw, me YouTube link no da me profile no so o, ɛyɛ a na wabɔ so na wasɔskraibo ama me wate? Ɛda foforɔ, mede ntoasoɔ bɛbrɛ mo. Mombaa baae.